السلام علیکم سامعین میں تو اپنا میزبان عباس سواگ تو سنڈے دے پے وے عباس سواگ تال ثقافتی رنگ دنیا دے میرے معاشیات جلن بھی کہیں ملک دی معیشت دے بارے یعنی اندازہ لاونا چاہویں تاں او چار چیزاں پچھدن سب تو پہلے پچھدن کہ تھوڑے ملک دے وچ ساحل سمندر ہے جی میں ادا کہ جی ملک پاکستان دے وچ الحمدللہ ایک ہزار پنجاہ کلو میٹر ساحل سمندر دی پٹی ہے وہ پوچھتے ہیں کہ تھوڑے کو بندر گئی ہیں یعنی ساحل سمندر تے بندرگاہیں ہن تاں میں کہنا کہ جی بالکل سارے کول کراچی بندرگاہ ہے پورٹ قاسم اندے کنے بعد سارے کول گوادر دے وچ اتنی جدید اور خدا دیدہ اللہ پاک دی ڈتی ہوئی ایڈی وڈی نعمت ہے کہ پوری دنیا دے وچ ایو جی بندرگاہ کتھاں ہی کوئی نہیں باقی جتھاں بھی ہے جہاز ساحل سمندر توں کم از کم ڈو کلومیٹر ترے کلومیٹر دور کھڑ دے پاکستان خوش قسمتی نال گوادر دے مقام دے اتے جہاز بالکل ایویں کنارے دے اتے آ کے لگدا ہے کہ کنارے دے اتے اوندی یعنی لینتھ جیڑھی جھکائی ہے بہوں زیادہ ہے اے خدا دی کرم نوازی ہے کہ اللہ پاک نے اے بلیسنگ وی ساڈے حصے چ لکھ ڈتی ہے کہ انہیں ساحل سمندر دے اتے جیڑھی بندرگاہ ہے دنیا دی بہترین او ساری گوادر دے وچ ہے اوندے کنے بعد ݙوجھا سوال کیتا ویندا ہے کہ تھوڑے ملک دے وچ صحرا ہن جی میں آ کے بالکل الحمد للہ اللہ دے فضل و کرم نال سارے ملک دے وچ چار وڈے صحرا ہیں سرا تھر جڑا کہ سندھ وچ ہے اوندے کنے بعد سرائے چولستان جیڑھا کہ سرے پنجاب بہاولپور دے وچ ہے اوندے کنے بعد ساڈا سرائے تھل جیڑھا کہ مظفر گڑھ کنے گھن کے لیا بکر میاں والی خوشاب تک پھیلا اتنے زبردست قسم دے اے ترے سہرا اتھاں ہن۔ ساڈا جیڑھا خاران اے او ماشاء اللہ نال او ساڈا یعنی بلوچستان دا بہوں ہی خوبصورت سہرا اے۔ بلکہ ہک کٹ پانا دے ناں دے اتے سکردو دے وچ وی ساڈے کول خوبصورت سہرا اے۔ جیڑھا سکردو دے پہاڑاں دے بالکل دامن دے نال اے۔ پنج بہترین سہرا پاکستان دے وچ موجود ہن۔ اور تقریبا

تاں میں فخر نال سر بلند کر کے اکھینا کہ الحمدللہ دنیا دی دوجی بلند ترین چوٹی سارے ملک پاکستان دے وچ ہے اور دنیا دی خوبصورت پہاڑ جڑے ہیں وہ پاکستان دے وچ اویلیبل ہیں چاہے وہ آزاد کشمیر دے ہوں چاہے وہ گلگت بلتستان دے ہوں چاہے وہ سکردو دے ہوں

سارے کولوں میدانی علاقہ جات بہترین ہن جمالی یعنی اپر پنجاب دے ایریاز سارے اس تو بعد ساؤتھ پنجاب دے سارے بہت سارے ایریاز ان دے کنے بعد سارے اندرون سندھ سارے میدانی علاقے ہن

میک صرف اے کجھ نئیں دنیا دا بہترین نمک کھیڑو دے مقام دے او بھی سارے پاکستان وچ نکلدا ہے سونا پیدا کرنے والے ملکوں دے وچ بھی شاید سارا گیارہواں یا بارہواں نمبر ہے اس تو علاوہ

بہترین خوبصورت پہاڑ وی ہن، خوبصورت صحرا وی ہے، خوبصورت میدانی علاقہ جات وی ہن اور دنیا دیاں بہترین معدنیات وی سارے ملک پاکستان اچ ہن لیکن وت وی اساں معیشت دے دہانے تے پہنچے کھڑے ہیں ساری معیشت بڈی پئی ہے یہ لمحہ فکری ہے ایندے تے غور فکر ضرور کرائے۔ امید کرینا کہ میری یہ ویڈیو وچوں کم از کم کچھ نہ کچھ توکوں سکھن واسطے ضرور ملسی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔